Сәләм, барчагызга да хөрмәтле Туган тел телеканалының тамашачылары. Эфирда сер итеп кенә тапшыруының чираттагы чыгарылышы һәм мин тапшыруны әзерләп алып баручы Роза Хайруллина. Сер итеп кенә тапшыруы артистларыбыз белән очрашуын дәвам итә. Бүгенге тапшыруыбызның чыгарылышында Татарстанның халык Башкортстанның ат казанган артисты Җәвит Шакиров һәм Татарстанның халык Башкортстанның ат казанган артисты Зөлфия Шакирова. Парлы, моңлы сандугачларыбыз Шакировлар гаиләсендә ни өчен Җәвит абый үзен әтәч белән, ә Зөлфия ханымны немец белән чагыштыра икән? Зөлфия ханым гаиләдә нинди ана һәм тормыш иптәше икән? Нинди сәбәпләр аркасында Җәвит абый Зөфия апаны көнләшә башлаган? Ике ул анасы буларак Зөлфия ханымның сезгә җиткерәсе килгән киңәшләре. Зөлфия ханым һәм Җәвит абый Шакировлардан матур һәм дөрес яшәү серләре. Бу матур парлы сандугачларыбыз үзләренең гомер күзләрен ничек күзаллыйлар икән? Зөфия ханым, Җавит абый, сезнең иҗат юлыгыз кайчан һәм ничек башланып китте?
Безнең иҗат юлы мәктәп елларыннан ук башланды инде. Чыннан да без мәктәптә укыган вакытта Зөлфия инде бер колхоздан үзешчән сәнгать түгәрәге коллектив белән район үзәгенә киләләр иде. Без үзебезнең колхоздан килә торган идек һәм шунда Күз атып, Әһә, мин әйтәм, бу кыз минеке булырга тиеш, менә шунда йөрәккә бер борчак салып куйган идем, менә шуннан безнең дуслык, шуннан безнең танышу, шуннан бер-беребезне белү. Аннан үсә төшкәч инде уже ул училищеда укыган вакытта Уфадан кайта торган иде, сәнгать училищесында. Ә инде мин инде ул вакытта әле Стәрлетамактан кайтып, үзем дә авылда эшләгән вакытта домкультура директоры булып, Без анда очраша торган идек. Һәм менә шушы беренче очрашулар мәхәббәтнең нигезе булгандыр да инде. Һәм инде менә сөйләшеп, очрашып, аңлашып, гаилә корырга ният кылган парлар менә безнең Хәзер бергә.
Мәхәббәтнең башы.
Мәхәббәтегезнең башы, димәс. Хәзер шул борчакларны санап утырабыз инде. 30 борчак булды инде хәзер. Ул борчактан борчак ашып пешерергә була. 30 ел.
30 ел димәк сез гаиләдә дә иҗатта да 30 ел бергә. Ә бер-беребезне белгәнгә бер 40 елларда, 40 еллар. Бала вакыттан ук, чөнки без икебез дә бер районда без үскән вакытта бит смотр конкурслары бик үзешчәннәр Бик тә эзли идек. Һәрбер колхозлар гөрләп торган вакытлар ай бит. Берсеннән берсе көнләшеп, уздырып, менә талантлар күп иде. Менә шул вакытларда бер-беребезне күреп, бер-беребезгә гашыйк булып, менә шушылай иттереп башланган мәхәббәтләр. Юк, син башта гашыйк булмадың бит. Син бит башта гашыйк булмадың. Димәк, Җырыт абыйга сезнең әле йөрәгегезне Ялларга күп кенә тырышлык туры килгәндер, әйе? О, күпме расходлар.
Күпме чыгымнар, әйе? Күпме вакыт? Шәһәр проектын шулай да. Булырга тиеш инде ул.
Ну, мәхәббәтнең башы шуннан башлангандыр дип әйтәсе килә инде. Хәзер гаилә корып яшәгәнгә 30 ел, әле аның өчен бер-беребезне күп белдек, шуңа күрә дә Аллага шөкер. Ул зарланмаса, мин зарланганым юк. Менә әле ул теге 30 ел ул 30 көн кебек кенә үткән дә киткән, әле алай иттереп яшәгән кебек тә түгел үзебезгә. Гел дә әле менә һаман да йөргән кебек кенә. Егет белән кыз. Ничек йөргән? Балалар барлыгын.
Балаларга карап кына әзрәк уйланабыз. Балалар картаеп бетте инде, һаман үзебез шул килеш әле. Йөрәк һаман яшь. Балаларны күргәч кенә, аныкны күргәч менә уйлана башлыйбыз. Шул кадәрле вакыт үткән икән бит. Чыннан да менә гомер бит ул адәм баласы өчен кыска бирем. Менә шушы кыска гомерне дә адәм баласы матур иттереп яши белергә тиеш. Шуңа күрә без бәлки теге матур иттереп яши дә белгәнбездер, бер-беребезгә вакытында юл да куя белгәнбездер. Шуңа күрә бәлки безнең шушы 30 ел яшәгән дә сизелми калгандыр. Чөнки безнең теге беркем алдында җавап тотасы юк. Эшкә дә бергә чыгып китәбез, бергә кайтып керәбез. Без инде шул теге балалардан гына куркабрык, кайнанадан курыккан кебек. Балалар кырнагына бер калтырап кайтып керә бик әзрәк соңга калсак, чөнки балалар безнең шул чаклы гел үз көннәрен үзләре күреп, бик
Безне аңлап үстеләр. Безне аңлый торган. Безнең профессияне аңладылар алар. Әле дә аңлыйлар. Бик Аллага шөкер, бүгенге көнгәчә Аллага шөкер, йөзебезгә кызыллык китергәннәр булмады. Моннан соң да Ходаем Аллакаем саулык, сәламәтлек бирсен, бала кайгылары күрсәтмәсен һәммә кешегә дә. Һәрбер кеше үзенең шул теге җимешләр бит инде болар безнең балаларыбыз шушы җимешләренең игелекләрен күреп яшәргә тиештер дип уйлыйм. Амин, амин, шулай булсын. Ә менә Җәвит абый, сезгә сорау бирәсем килә. Зөфия ханым, гаиләдә ул нинди әни һәм нинди хатын-кыз? Нинди тормыш иптәше? Яхшы.
Начар булса өйләнмәгән булыр идем. Мин кызлар белән бик күп йөрдем. Шуңа күрә мин бер ягы килсә, бер ягы килми. Бер ягы әле бер көнгә шул турыда сүз булды. Шулай бит. Чөнки Җегет чак, дәртле чак, первый парень в деревне, в деревне один дом, диме? Чөнки гармунда уйныйм, җырлыйм, биим, тик тора торган түгел бит инде. Баскан җирдә ут чыгарам, әтәч инде, әтәч. Шуңа күрә, ә инде кызлар белән йөргәндә ул җегет кеше бит бары алдагысын уйлыйсың, ага, ашарга пешерә беләме? Чисталыгы ничек? Әйе, пунктуальмы? Сөйләшү,

Зөлфия Шакировага өйләндем. Риза, канәгать һәм киләчәктә тагын бер Алла биргән булса 70 ел га тутырга дип торабыз инде бергә яшәүне. Алла бирсә, әйе.
Мин гаиләмне яратам. Мин балаларымны яратам. Мин теге уф арыдым инде дип әйткәнем юк. Мин менә ике ул тәрбияләгәчтен, минем инде кызларым булмагачтын, мин һәр вакытта улларымны да менә хат, бу хатын кыз эше, бу ир ат эше дип тормадым бер вакытта да. Мин аларны хатын кыз эшенә дә өйрәттем, ир ат эшенә дә җәвит мин әйтәм, авыл балалары кебек, егет кешегә 70 төрле һөнәр дә аз дип безне авылда тәрбияләгәннәр. Менә шушылай иттереп без балаларны, шәһәр балалары булса да, шушылай иттереп тәрбияләргә тырыштык. Алар кирәк икән кирпич эшен дә эшлиләр, балта эшен дә эшлиләр. Менә Аллага шөкер. Э, менә без кайтуга өйне дә җыештырып куялар әле Аллага шөкер. Чөнки безнең бит инде э, кайтуга чиста булса, Зөлфия чисталыкны ярата. Ашарга пешереп куйган балалар, өй җыештырылган, һәр вакытта да тәртип. Алар белә, алар тәртиптә тоталар иде. Әнисе җыештырып китсә дә, шуңа күрә Аллага шөкер.
Димәк, балаларыгыз сезнең иҗат кеше булганлыкларыгызны аңлыйлар. Иҗат кеше бит һәрвакыт гастрольләрдә, юлда, һәрвакыт ниндидер эзләнүләр, яңа идеяләр өстендә эшлиләр. Гомумән әйткәндә, иҗат дөньясында эшләгән шәхесләребезгә бик күп вакытны иҗатка бүләргә кирәк, шулай бит? Ә шуңа карамастан, сез балаларыгызга дөрес тәрбия дә биреп өлгерәсез. Менә гаиләнең бөтен нигезе, бөтен нәрсәне иҗатка гына бирергә ярамый. Бар шундый, ул карьера өчен генә яшәгән артистлар бар. Әмма дә ләкин бездә андый нәрсә булмады. Без балалар, гаилә, эш, карьера бул бөтенесен дә бер тигез алып барсаң гына, аның соңыннан җимешләре тәмле була, баллы була һәм инде ничек дип өметле була. Шуңа күрә дөрес әйтәм бит. Әлбәттә дөрес. Менә мин теге әйтәләр бит. Балаларны мәктәпкә җибәрәләр дә, мәктәп тәрбияли, Мәктәп белем бирә дип уйлыйлар. Мәктәп ул тәрбияли торган җир түгел. Бала тәрбияне өйдә ала. Ул иң беренче нәрсәдән башлана? Ул телдән. Менә ул һәрбер кеше үзен теге хөрмәт итә торган кеше ана телен белергә тиеш. Менә безнең өйдә минем балаларым ничә тел белсәләр дә, алар инглизчә дә, безнең кебек татарча сөйләшкән кебек сөйләшәләр. Әмма ләкин безнең өйдә Башка телдә сөйләшү юк. Тик үзе шушы әни телендә, ана телендә сөйләшәбез. Менә иң беренче шушы нәрсәдән килә ул. Менә мин шулай берне яратмыйм. Район җиренә берәрсенә кунакка барса, үзе авылда үскән, бер авыз сүз русча белми. Ә баласы белән интегә-интегә русча сөйләшә. Район җирендә бу шәһәрдә түгел. Менә у инде дөрес тәрбия түгел. Менә шушы нәрсә иде балага тәрби. Аннан кире баланы бер вакытта да бала дип кычкырып тәрбияләргә ярамый. Балага һәр вакытта кечкенә булса да аңа шәхес итеп карарга кирәк. Минем малайларым менә бүгенге көндә дә кызларым булмагангадыр бәлки, Минем малайларым минем дусларым. Мин алар белән дусларча сөйләшәм. Алар мине аңлыйлар. Минем һәр вакытта алар көтеп алалар безне. Төнге 3-кә кадәр без өйдә вакытта да төнге 3-кә кадәр шушылай дүртәүләшеп бер караватка сузылып ятып сөйләшәбез балалар. Әле инде олысының үзенең гаиләсе булуга карамастан ул безне сагынып көтеп ала. Ул һәр менә көненә икешәр тапкыр килеп китә ул безгә. Шуңа күрә гаиләдән бөтен нәрсәне бала алырга тиеш. Нигез менә шушы гаилә. Әйтәләр бит теге илнең башлыгы бер булырга тиеш, президент. Ә безнең өйдә гаилә башлыгы президент безнең әтиебез. Мин инде советник.
Министр культурада син инде. Димәк, менә татар халкында мәкаль бар бит, гаиләдә э, баш Кеше ул ир, ә хатын-кыз муен. Димәк, бу мәкаль белән сез килешәсез һәм сезнең гаиләдә шушылай, әйе? Килешәм, муен кая борыла, башында борыла инде. Ул кая борып куя, башында борыласың. Әлбәттә, һәр вакыт бер-береңә юл куеп, киңәшләшеп, менә Җәүиткә берәр шундый э, телефон шалтырап, берәр нәрсә әйтәләр икән, Ярар, мин сезгә соңрак шалтыратырмын, мин Зөлфия апагыз белән киңәшләшим әле, ди ул. Һәрвакытта сразу гына бервакытта җавап биргән юк. Миңа шалтыратсалар, мин дә шулай димен. Чөнки ул гаилә, без аны бергә килешеп, бергә эш итәргә, карар кабул итәргә тиешбез. Шулай ук мәкаль оясында ни, очкынында шул. Әйе, бик дөрес.
Бөтен тәрбия гаиләдән килә. Әйе.
Ә менә сезнең арада, Зөфия апа, Җавит абый, көнләшү хисләре булганы булдымы?
Андый шир белән ширләмәдек тә без, андый шир булганы да юк. Әгәр дә мин көнләшсәм, мин үлгән булыр идем инде әллә кайчан. Менә Җавит абый кемнәрне генә кочакламый ул. Әле генә әллә кемнәр белән биеп төште Кем белән генә биеми ул, без кайда гына булмыйбыз. Минем дөресен генә әйткәндә, Җавит минем әтигә ошаган. Безнең әти шундый дәртле иде. Менә 93 яшькә чаклы яшәде безнең әти менә.

Ә Җәвиткә көнләшергә мин урын куйганым юк, Аллага шөкер. Мин, мин курка килергә дә куркалар. Мин көнләшә, мин көнләшә. Зөлфиянең яшьлегеннән көнләшә. Татар шул миннән әдрәк яшьрәк. Их, мин әйтәм, тагын бер 10 ел артка чигереп бер яшьлеккә кайтып килергә. Гаиләдә без бер-беребезгә ышанабыз. Андый нәрсә юк. Андый нәрсә юк. Аның белән Нервы бөтер, бөтен чир нервыдан. Стрессларда шуңа күрә. Чөнки бүгенге көндә башка проблемалар да күп бит. Аның өчен вакыт уздырып, үз-үзеңне бетереп, Аллага күнәшү чир.
Чир ул неизлечимый. Ул даваланмый торган. Даваланмый торган чир ул.
Гомер күзләрегезне ничек күз алдына китерәсез? Сезгә пожалуйста. Менә гомер күзләребезне минем әнием белән әтием 66 ел бергә гаилә корып яшәделәр. Менә мин һәрвакытта әнием белән әтиемне Аллаһы Тәгалә урынына күреп яшәдем. Мин аларның рөхсәтеннән башка мин хәт, хәтта Җәвит абыегыз белән ничә ел кияүдә булсам да, мин әнием белән әтиемнең сүзе иң беренче миңа закон иде. Мин аларның сүзеннән бер вакытта да чыкмадым. Һәм менә мин әтием белән әниемнең э, дәвамчыларыбыз булырбыз дип уйлыйм үзебезне. Әти белән әниемдән дә бер арттырып, алар 66 ел яшәсә, без 70 ел бергә яшәрбез әле, Алла бирсә дип уйлыйм. Күрәселәр бар икән бит. Ходай Тәгалә безгә. Алла бирсә, Алла бирсә. Мин, мин һәр көн иртән аягыма басу белән кояшны күрүгә Эй, Аллага шөкер, бүген дә кояшны күрдем, исән-саумын, дип, Ходаем Аллакаем, мин әйтәм, шушы җәвитем белән безне тигезлегебездән аерма, дип теләк телим. Балаларыма да теләк телим. Менә шушы теләкләрем кабул булсын иде. Менә тигезлектән аермасын. Мин дә менә гомер көзен ничек күз алдына китерәм. Өй тулы оныклар, оныкчыклар. Һәм без Зөлфия белән инде минем башта түбәтәй, Бәлки бәләкәй генә монда сакал җибәрер шулай име, болай итеп кенә утырырга. Зөлфиянең инде ак яулыгын артка чөеп бәйләгән име. Карчык, әйдә бүген җомга мәчеткә барып кайтыйк әле. Бүген балалар килә. Менә матур итеп табын түрендә генә име шул балалар, оныклар, оныкчыкларның э, тавышыннан Е, назланып, иркәләнеп име, бездә бит инде нәнәй картәтәй ди ул. Әйме шуңа күрә нәнәй картәтәй әле дә шулай безнең өйдә. Шуңа күрә менә шушылай шушы тавышлар бетмәсен иде. Без Ходаем Аллакаем шушы бәхетләрне күрергә язсын. Һәм безнең э, татар башкорт сәнгатенә керткән өлешебез име Киләчәктә, үзебез картайгач, Таллавирга Муса яшьлегебезне менә бу шушы видеолар, хәзер бит инде техника заманасы көчле, телевизорлардан карап утырган вакытта менә безнең яшьлек дип, менә безнең дәвәти белән дәвәнинең, картәтәй белән нәнинең яшьлеге дип балаларның балалары күреп шатланырлар әле, менә бу шулай ук күңелдә булыр Аллавирга Муса. Һәм мин нәрсә әйтәсем килә? Бәхетле картлык насыйп итсен. Менә мин шундый үземнең теге Геойт абыйм белән инде без өйдә генә утырган вакытта инде э, шундый план тезисем килә. Әйе. Атналык. Менә бүген понедельник, э, дүшәмбе. Дүшәмбе көнне без бүген оперный театрга барырга тиешбез. Геойт абыйм белән барып, операмы, балетны карарга тиеш. Э, Һәм икенче көнне без Камал театрына барып театр карарга тиешбез дип. Ана Тинчурин театры. филармониягә барып берәр кан. Менә минем шул бер неем бар. Теләгегез. Теләгем. Чөнки менә әле без бит инде гастрольдән кайтып кермибез. Күп концертларны, күп театрларны хәзер күрми калабыз. Менә минем шушылай иркенләп кенә җитәкләшеп, менә шушы көннәрне күрәсем килә. План белән шушылай иттереп. Үзебез өчен яшәсен. Аннары күз алдына килә инде теге корыгына шул үткәрәбез, кемнәрне чакырабыз. Әйдә, Салават белән Ләйсән килсен. Филзәр белән Наиләне чакырыйк әле алар да исән сау бит әле.
Зөһрә белән Азат. Зифа Нагаева белән Шәйхинур да килсен, Фәдис белән анда Лилия да киләбез дип әйтәләр. Килсеннәр әле кыры. Менә шулай дип, менә. Беләсезме? Шушылай Исәнлек биреп, Ходаем Аллага менә шушы көннәрне күрергә язсын. Тәмләп кенә, тәмләп кенә, тәмләп кенә шушы бәхетле картлык кичереп яшәсе килә, Алла бирсен. Алла бирсен. Амин, амин. Шулай булсын дип без дә кушылабыз. Һәм инде София ханым Җәвит абый, безнең туган тел телеканалының тамашачыларына әйтер теләкләрегез.
Туган тел телеканалының тамашачыларына минем мин бер генә теләктәмен. Киләчәктә безнең дөньяларыбыз имин булсын, илләребез тыныч булсын, һәммә кеше сау-сәламәт булсын. Байлыкта, муллыкта, рәхәттә яшәсен һәрбер кеше.
Мин Туган тел каналына нәрсә телим? Чыннан да, ниндидер Ашыга торган буталчык, мәшәкатьле заманда яшибез. Һәм менә шушы заманның авырлыгын җиңеләйтә торган һәм инде йөрәкләргә үзләренең моңнары, җырлары һәм тапшырулары белән бик нык җиңеллек китерә торган менә шушы каналга киләчәктә дә гөрләп эшләп торсын, чөнки һәр йортта, Кая гына барсаң да бу каналны карыйлар. Ул көннәр буена эшләп утыра, анда кемнәр генә җырламый, нинди генә тапшырулар юк әйме, нинди генә концерт номер, башкорт телендәме ул, татар телендәме, шуңа күрә менә шушы беркайчан да бетмәсен иде. Уңышлар булсын, яңадан яңа проектлар, яңадан яңа тапшырулар, әле киләчәктә дә, олыгайган көннәрдә дә менә безне әйме шушы тапшыруларга чакырып, Әле бүген сөйләгәннәренә бер ун-унбиш елдан соңгы карап, искә төшереп, менә хатирәләрне яңартып утырырга язсын. Амин.
Сәламәт булыйк. Киләчәктә дә Туган тел каналы безнең җырларыбызны җырлатып торсын. Тамашачыларның күңелләренә, ничек дип әйтим, җырларыбыз сары май булып сарылсын. Исәнлек, саулык, сәламәтлек, бәхет. Амин, амин.
Без дә сезгә үз чиратыбызда гаилә иминлеге, мәхәббәт, иман байлыгы телибез. Яңадан яңа матур җырларыгыз белән, дуэт итеп башкарыла торган җырларыгыз белән әле тамашачыларның күңелләрен, мәхәббәтләрен яуларга сезгә Ходай Тәгаләкәй ярдәмнәрен бирсен. Без сезне яратабыз һәм сезне күрергә без бик шатбыз. Рәхмәт.

Сер итеп кенә тапшыруның бүгенге чыгарылышы Туган тел телеканалының партнерлары Парк Сити отель бинасында төшерелде. Туган тел телеканалы Партнерларыбыз Парк Сити отель биналарының хуҗаларына чиксез рәхмәтләрен белдерә. Кадерле дуслар, шуның белән сер итеп кенә тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам. Яраткан артистларыбыз, парлы моңлы сандугачларыбыз, Җәвит һәм Зөфия Шакировлар гаиләсенең матур яшәү серләре. Дөрес киңәшләре сезнең дә күңелләрегезгә хуш килгәндер. Мин тапшыруны әзерләп алып баручы Роза Хайруллина сезгә сәламәтлек, иминлек теләп, киләсе очрашуларга тиклем сау булашам. Үзегезне саклагыз, сау-сәламәт булыгыз.